די פראגראם קומט צו אייך אלע וואך שוין איבער צוויי יאר צענדליג מיטוואך אוונט פון האלב אכט ביז האלב ניין דאס הייסט זיבן דרייסיג ביז אכט דרייסיג אין אוונט. דא וועט איר הערן אלץ אויף אידיש, אינטערוויוען מיט קינסטלער, געלערנטע, שרייבער, געזעלשאפטליכע טוער און אלערליי געסט. דא וועט איר הערן מוזיק, למשל אידישע פאלקס מוזיק, טעאטער מוזיק, חזנות,

דאס רעדט צון אייך מאיר דוד. מיר האבן א זעהר א רייכע פראגראם פאר אייך היינט. אונזער גאסט היינט וועט זיין רחל שעכטער, רעדאקטארשע פון פארווערטס, און מיר האבן אויך א ספעציעלען גאסט, מיכל וועקס אדער מייקל וועקס, א באקאנטער שרייבער און הומעריסט, און ער מיט מיר און שלום בענפעלד און לאה לעוויט

רחל שכטרס איז פאר מיר א כבוד און א פארגעניגן דיך צו אינטערוויואירן, איך האב זייער הנאה געהאט פון לעצטנס אינעם אנליין פארווערטס די אויסצוגן פון דעם אינטערוויו וואס איר האט געמאכט מיט קריסטא וויטני פון דער ביכער צענטראלע, זייער אינטערעסאנט, דאס איז געווען אבער שוין מיט. קנאפע פֿינף יאר צוריק, דעמאלטס זענט איר געווען זייער אפטימיסטיש וועגן דער צוקונפט פונעם דיגיטאלן פארווערטס, צו איז אייער אפטימיזם דעמאלט געווען בארעכטיגט מיינט איר? יא, און איצט בין איך נאך מער אפטימיסטיש, ווייל איך זע אז דאס איז דער אופן ווי אזוי מיר קענען דערגרעכן מענטשן וואס האבן ליב אידיש אבער קענען נישט קיין אידיש, די געדרוקטע צייטונג איז נישט פאר זיי, אבער זיי קענען הנאה האבן פון די קאך פראגראמען וואס האבן ענגלישע אונטערקעפלעך, און די מוזיק ווידיאוס וואס מיר מאכן, און א באווייז פון דעם איז אז ווען מיען פראדוצירט א ווידיאו ווי דער קלעזמער מוזיקער דניאל קאהן Daniel Kahn שפילט זיין אידיש ווערסיע פין לענארד קאהן'ס האלעלויע האט זיך דאס אזוי אנגעכאפט אז ס'האט שוין דערגרעכט מער ווי א מיליאן צוקוקער, ס'איז באמת געווארן וויירעל,

בכלל נישט זיין קיין געדרוקטע פארווע. וואס וועט זיין מיט די עלטערע ליינער וואס האבן נישט קיין צוטריט צו קיין קאמפיוטער אדער א קלוגן טעלעפאן? וואס? יא יא, מיר זארגן זיך טאקע וועגן זיי, ווייל מיר, דאס זענען אונזערע געטרייע ליינער שוין יארן לאנג, און איין אידעע וואס מיר האבן איז אויב מיר קענען זיך פארבינדן מיט א זון אדער א טאכטער אדער א שכן וואס קען נוצן די אינטערנעץ, וואלטן מיר יעדן חודש געשיקט א גאנצע זאמלונג פון די בעסטע ארטיקלען, זאלן זיי, דער מענטש, עס אפדרוקן פאר זיי פון די אינטערנעץ און צונויפדרייטלען און גיבן ווי א פאמפלעט ס'זעהט צו דעם מענטש וואס קען נישט גיין אויף די אינטערנעט. דאס איז די איינציגע דאס איז די איינציגע שכל'דיגע געדאנק וואס מיר האבן געהאט ווי אזוי מיר וואלטן געקענט אנהאלטן יענע ליינערס אז זיי זאלן ליינען געדרוקטע נוסחאות פון אנליין ארטיקלען. נו, הלוואי זאל דאס זיין א דערפאלג. יא, יא, דאס איז א, דאס איז טאקע א גאנצע פראיעקט, ווייל מען דארף דאס ארגאניזירן, מיר דארפן וויסן די בליץ פאסט אדרעסן פון יענע זין אדער טעכטער וואס קענען אפשר אפילו נישט קיין אידיש, און זענען אפשר נישט אינטערעסירט קיין אין פארווערטס, אבער זיי ווילן העלפן דעם טאטן אדער די מאמען, און זיי וואלטן עס אפגעדרוקט פאר זיי. נו, זאל זיין מיט מזל, ווייל איך אויך בין באזארגט וועגן, איך בין אליין אן עלטערער ליינער, איך האב דאנקע גאט צוטריט סיי צו א קאמפיוטער סיי צו א סמארטפאון, אבער איך פארשטיי אביסל וואס עס איז די פראבלעם מיט די עלטערע מענטשן, איז איך בין אויך געווען זייער פאראינטערעסירט אין וואס דו האסט געהאט צו זאגן וועגן די חסידישע ליינערס. יא, דעמאלט אין ווען איך האב געמאכט דעם אינטערוויו איז דאס געווען א חידוש, א נייע זאך, דעמאלט האט מען זיך האט מען אנטדעקט וויפיל חסידים באקומען האבן שוין באקומען סמארטפאונס און נוצן דאס, און זיי זענען צוגעקומען צו אונזער זייט ספעציעל ווען מיר פלעגן מאכן פראדוצירן ווידיאוס מיט ליפא שמעלצער דעם גרויסן מוזיקאלישן שטערן פון די חסידישע וועלט, אבער זינט דעמאלט איז האט זיך עס אויסגעגלייכט, אפשר ווייל יענע חסידים האבן שוין געפונען געשאפן זייערע אייגענע שמועס גרופעס, אזוי אז איך, מיר האבן נאכאלץ א חסידישן בלאג, יעדע וואך שרייבט א חסיד אדער א געוועזענע חסיד פאר זיי און פאר אונז וועגן עפעס אן ענין וואס קוועטשט זיי אין די חסידישע וועלט, אבער ס'איז נישט ס'איז נישט דאס וואס ס'איז געווען דעמאלט, דעמאלט איז עס באמת געווען א נייע זאך און איצט איז עס אן אנגענעמענע זאך, מיין אינטערעס איצט איז די ישראלים. ווי עס ווייזט זיך ארויס דורך פעיסבוק האב איך באמערקט וויפיל ישראלים נישט נאר קוקן אויף אונזערע ווידיאוס נאר ליינען אונזערע ארטיקלען. דאס הייסט דאס זענען קינדער פון שארית הפליטה וואס יארן לאנג זענען זיי אנטלאפן פון זייער אידיש רעדנדיגע אונטערגרונט ווייל זיי האבן געוואלט זיין אמת'ע ישראלים און איצט אז זיי זענען אין די זעכציגער מיטאמאל זעהט אויס ווי ס'האט זיך זיי פארבענקט, און דערפאר זענען דא אסאך אזוינע גרופעס אויף פעיסבוק, טשילדרען אוו האלאקאוסט סורווייווערס, סעקאנד דזשענערעישאן, און דערנאך אין איזראעל איז דא ענליכע גרופעס, שואה און דור שני, אז ווען איך שטעל ארטיקלען דארט ליינט מען עס טאקע, בשעת די אמעריקאנע אידיש רעדער האבן דאכט זיך מורא פארן אלף בית, זיי קענען אידיש אבער זיי ווילן נישט ליינען, און זיי קוקן נאר אויף די ווידיאוס, אבער די ישראלים לערנען אונז טאקע, און מיין טיאריע איז ווייל די ישראלים זעען דעם אלף בית יעדן טאג, טאג און נאכט, און זיי זענען שוין גוט צוגעוואוינט צו דעם, בשעת די אמעריקאנע און די פאריזע קינדער פון שארית הפליטה, ווייל מיר האבן אויך אסאך צוקוקער און לערנער אין פאריז, זענען נישט גרייט צו לערנען. יא, דאס איז איצט מיין אינטערעס, כאטש איך בין נאכאלץ אינטערעסירט אז די חסידים זאלן קומען צו אונז, אבער איך זע א גרעסערע צוקונפט אין די קומעדיגע פאר יאר מיט די ישראלים. אינטערעסאנט אבער איז געווען אז די געוועזענע חסידים פארלירן דעם נישט נאר דעם זייער חסידישקייט נאר אויך זייער אידיש, און דאס איז פאר מיר געווען א נויז. יא, די מענטשן וואס ליינען אונז אדער וואס קוקן אויף אונזערע ווידיאוס זענען אמת'ע חסידים, דאס הייסט ס'קען זיין אפשר טראגן זיי נאר דעם לבוש, דאס הייסט זיי טוען זיך אן ווי חסידים, אבער אינעווייניג פילן זיי שוין ווי זיי זענען אוועק, אבער זיי זעען אויס ווי חסידים. די וואס איך האב געמיינט מיר וועלן צוציען, וואס מען רופט אויף ענגליש די אף די דערך'ס, די OTDs, אז זיי זענען פארנומען מיט אנדערע זאכן, מיט גיין אין קאלעדזש, מיט זיך לערנען בעסער ענגליש, און פאר זיי איז עס נישט אזוי וויכטיג, ווי פאר די חסידים וואס וואוינען נאך אלס אין די חסידישע קהילה און זענען פארבענקט נאך אביסל א פרייהייט און וואס אפשר ס'איז זיי גרינגער אויף אידיש ווי אויף ענגליש. יא דאס איז געווען אן אינטערעסאנטע אינטערשעיד וואס מיר האבן זיך נישט גערעכט אז די אמת'ע חסידים וואלטן אונז גיכער געליינט ווי די געוועזענע חסידים.

דאס הייסט, פונקט אזוי ווי איך האב געזאגט פריער וועגן אין פעיסבוק זענען דא ספעציעלע גרופעס פון מענטשן וואס קענען אידיש אבער קענען נישט לערנען, זענען אויך דא גרופעס וועגן אידיש קאכעריי, די דזשואיש קוקינג הייסט עס, איז זיי וואלטן שוין אויך, זיי וואלטן אויך געווען פאראינטערעסירט, זיי זענען אויך אינטערעסירט אין קוקן אויף אונזערע קאך פראגראמען, אדער זיי קענען אביסל אידיש אדער נישט, אבער זיי זענען פאראינטערעסירט אין קאשער וויינעשקעס. זיי זענען אינטערסירט אין וויסן וויאזוי מען מאכט א גוטן בארשט, ווייל דאס איז שוין א גאנצע ברייטע טעמע וועגן צוריק גיין צו די אלטע מאכלים וואס ווערן פארלוירן, ווייל אפילו ווען מען גייט אויף די פרומע חתונות, אויף די חסידישע חתונות, באשטעלט, וואס גיבט מען? סושי מיט לאזאניא, און וואס איז געווארן מיט בלינצעס און מיט פיראגן און מיט בארשט און מיט קאשעוואנישקעס, מען זעהט עס נישט אויף די חתונות, אזוי אז.
אונזער אינטערעס איז נישט נאר אידישע שפראך, נאר אויך די קולטור פארבינדן מיט די אידיש רעדנדיגע אידן פון מזרח אייראפע, און דאס איז אסאך א גרעסערע גרופע. נו, דאס איז זייער זייער וויכטיג, אבער מיינט איר אז מיט די אזעלכע ווידיאוס און אנדערע פראגראמען וועט קענען צוציען מענטשן אויך צו זיך צו לערנען אידיש, צו דער אידישער שפראך גופא. איך מיין אז יא, ווייל ווען מען קוקט זיך ארום און מען זעהט וויפיל מער מענטשן נעמען היינט אידיש קלאסן, און דאס איז אויך אדאנק די אינטערנעץ, ווייל איצט מוז מען נישט זיין אין ניו יארק צו נעמען א אידיש קלאס, מען קען וואוינען ווי מען וויל, איז די ארבעט די רינג וואס דאס איז מיין טערמאמעטער פון וויפיל מענטשן נעמען אידיש קלאסן, איך געדענק מיט א אכט ניין יאר צוריק איז די ארבעט די רינג געווען גליקליך ווען פֿופֿציק מענטשן האבן זיך פארשריבן א יאר אויף א אידיש קלאס, איר ווייסט וויפיל ס'איז געווען היי יאר? נײַן הונדערט! נײַן הונדערט סטודענטן פון יידיש ווייל די קלאסן זענען אנליין און זיי זענען געווארן באמת'ע מומחים אויף ווי אזוי צו שאפן אן אינטערעסאנטן יידיש קלאס און מען טוט עס דורך כ'ווייס נישט אויב ס'איז דורך סקייפ אדער דורך אן אנדער מיטל אבער ס'איז קלאר אז מענטשן ווילן זיך לערנען אידיש, צי זיי ווילן זיך לערנען גענוג גוט אז זיי זאלן קענען ליינען מיכאל קרוטקוב'ס קאמפליצירטע ארטיקלען וועגן ליטעראטור, דאס ווייס איך נישט, אבער אנדערע וועלן יא, עס זענען דא אסאך יונגע לייט וואס זענען פאראינטערעסירט אין די אקעדעמישע וועלט, אין מזרח אייראפעאישע שטודיעס וואס האבן א שייכות מיט אידישע ליטעראטור און מיט אידישע געשיכטע פון מזרח אייראפע, זיי לערנען זיך יא אידיש, און זיי לערנען טאקע קראטיקאוו אדער אנדערע ארטיקלען, פארשערישע ארטיקלען וואס מיר האבן, און נאכאמאל, מיר ווייסן דאס ווייל גוגל אנאליטיקס ווייזט אונז וויפיל מענטשן לערנען יעדן ארטיקל, וואו זיי וואוינען, דאס הייסט אין וועלכן לאנד און אפילו אין וועלכע געגנט זיי וואוינען, אזוי אז מיר קענען זען וועלכע ארטיקלען געפעלן דעם עולם, און אסאך פון זיי זענען טאקע די פארשערישע יואל מאטוועיעוו'ס ארטיקלען וואס זענען זייער טשיקאווע, זיי האבן א געמיש פון קבלה און וויסנשאפט און ריין תנך, איז דאס אינטערעסירט, דאס האט א גאנצע ליינערשאפט סיי חסידים סיי נישט חסידים וואס האבן הנאה פון זיינע ארטיקלען, און דאס איז אמת קאמפליצירטע ארטיקלען, זיי מוזן קענען אידיש דאס אפצושאצן, און איך מיין אז וואס מער מענטשן זעען אידיש ווי cool, איך נוץ דעם ענגלישן ווארט cool, אלס בעסער פאר אונז, ווייל איצט איז אויך א צייט וואס צום באדויערן ווערן אסאך יונגערע לייט אנטוישט אין די פאליטיק פון מדינת ישראל און זיי ווילן זיי זוכן אן אנדער אופן פון אויסדריקן זייער אידישקייט אחוץ ישראל איז פאר זיי אסאך פון זיי קומען צו אידיש אוו זיי זעהן זיי אנטדעקן די אוצרות פון זייערע באבע זיידעס און און א א טייל פון זיי זאגן טאקע אז זיי פילן אז מען האט בא'עוול'ט אידיש און מען דארף דאס רעקאנסטרואירן. איז א יא, איך זעה אסאך מעגליכקייטן מיט דעם. איך בין צופרידן וואס קרוטיקוב און אנדערע, הערשל גלאזער און אנדערע אזוי צו זאגן ערנסטע שרייבער זענען אויך פארטראטן ביי יא יא,
יעדן יעדן טאג יעדן טאג האבן מיר א פארשערישן ארטיקל. יא, און איך וויל אויך דערמאנען וואס פאר א נחת ס'איז געווען פאר מיר אין דיין אינטערוויו מיט קריסטא וויטני צו דערמאנען דעם אנליין ווערטערבוך וואס שטאמט דאך פון מיין און חיים בוכנער'ס ארומנעמען ווערטערבוך וואס איז געווען געשטיצט פון פארווערטס מיט די האפענונגען אז טאקע דאס וועט זיין א גוטע שותפות. יא, דאס איז פאר פארווערטס געווען זייער א גוטע פירונג, ווייל דאס איז איינע פון די באליבסטע שטריכן וואס מענטשן זאגן און ספעציעל אידיש סטודענטן זאגן אז עס איז אזא מחיה אז מען דארף זיך נישט ארומשלעפן מיט א ווערטערבוך ווען מען ליינט דעם אידישן פארווערטס אנליין, מען קען פשוט גיבן א קוועטש און דאס ווארט אויף ענגליש באווייזט זיך. אזוי מיר זענען זייער צופרידן אז מיר האבן דאס ווערטערבוך און עס איז א גרויסע הילף אפילו פאר די פון אונז וואס קענען אידיש, אמאל געפין איך אליין א ווארט וואס איך קען נישט, איך גיב א קוועטש זעה איך שוין וואס ס'מיינט. סא רחל שכטר אז מען וויל אז מען האט אזויפיל כבוד וויל ווייזן אונזער רעספעקט פאר דעם לעצטן נומער פון דעם געדרוקטן פארווערטס, און מיר ווילן אריינשטעלן אין דעם געדרוקטן נומער א ווינטשעוואניע, אן אנאנס, וואס זאל עס זאל נישט זיין, ווי אזוי קענען מיר דאס טון? זעהר א גוטע פראגע. איר קענט אריינשיקן א באגריסונג צום פארווערטס גופא, איר קענט ווינטשן די ליינער א זיסן פסח, ווינטשן מזל טוב א קרוב אדער פריינד, אדער אפילו להבדיל מעלדן וועגן א יארצייט וואס איר מערקט אפ דעם חודש, און שיקט עס אריין צו אונז דורך בליץ פאסט, מיין בליץ פאסט אדרעס איז שעכטער עט פארווערד דאט קאם, דאס איז עס סי עיטש עי אי סי עיטש טי אי אר עט פארווערד דאט קאם, און שרייבן אין דער טעמע שורה פארווערטס עד. און אזוי וועט איר קענען שיקן דעם טעקסט צו מיר און מיר וועלן עס שטעלן אויף די זייט, און איר קענט באצאלן אדער דורך פאסט מיט א טשעק פאר הונדערט פֿופֿציק דאלער אויסגעשטעלט צו אידיש פארווארד, און דאס דארפט איר שיקן צו אידיש פארווארד עט וואן טווענטי פייוו מעידען לעין MAIDEN

טו וואן טו פאר פייוו טרי ניין פאר וואן וואן, אויב איר ווילט באצאלן דורך פעיפעל איז דאס נאך בעסער.
גוט, א שיין דאנק, איך בין זיכער אז אסאך פון אונזערע צוהערער וועלן וועלן טון פונקט. יא, אבער זיי דארפן עס טון ביז דעם פרייטאג. אה,

אלע אידן איבעראל. שלום עליכם, דיס איז דזשעימי חיימי עלמען. און דיס איז אלי לעיזער באטאליאן. און מיר זענען די צוויי משוגעים פון די וועב סעריע איד לייף קרייסיס. איר הערט די ראדיא פראגראם דאס אידישע קול אויף WUNR טויזנט זעקס הונדערט AM ברוקלין באסטן. א דאנק פארן הערן. האט הנאה!
איר הערט דאס אידישע קול אויף WUNR טויזנט זעקס הונדערט AM ברוקליין, דאס רעדט צו אייך מאיר דוד, איך האף אז איר האט הנאה געהאט פון שלום בענפעלד'ס שמועס מיט רחל שעכטער פונעם אידישען פארווערטס. פאר אינפארמאציע וועגן דעם אידישען פארווערטס ווענדט זיך צו אידיש דאט פארווערד דאט קאם. און איצטער וועלן מיר שפילן פאר אייך א ליד פארבונדן מיט פורים, אפשר פון די באקאנטסטע און פאפולערסטע

איך ניט װאָס זשע פֿאָרט אין שטאָט, איך האַלט זיך אין אײן פּאַקן, זשע-װעף אױף פּורים קױפֿן מעל, האָם און טאַשן באַקן. האָפּ מײַנע האָם און טאַשן, האָפּ מײַנע װײַסע, האָפּ מיט מײַנע האָם און טאַשן האָט פּאַסירט אַ מעשׂה. האָפּ מײַנע האָם און טאַשן, האָפּ מײַנע װײַסע, האָפּ מיט מײַנע האָם און טאַשן האָט פּאַסירט אַ מעשׂה.

אוי, א אידענע גייט קויפען מעל, זי איז א באקען המן טאשען, אבער זי איז אביסעל נישט מיטען גאנצען זינען, זי גייט אן ארעמע אידענע מיט א זאק וואס האט לעכער, און זי פארט אין שטאט קויפען מעל צו באקען המן טאשען, וואס איז דאס? געזאגט. איך קען באמערקען אז דאס ליד פארמאגט נעמען וואס מען הערט נישט זייער אפט אויף דער אידישע גאס, יחנה דבשה און אויך יענטע, אבער איך מיין אז אין דער צייט וואס מען האט דאס געשאפען זענען זיי געווען נארמאלע נעמען, אמת? זענען געווען אזוי פארשפרייט? זענען אזוינע נעמען געווען ווי היינט, מורטל אדער סעלמע? וואס אויף ענגליש, יא, וואס זענען געווען פארשפרייט אין א געוויסן דור, און נאכדעם האט מען נישט געגעבן די קינדער אזוינע נעמען, ווייל זיי זענען שוין געווען די נעמען אדער פון די מאמעס אדער שוין פון די באבעס, זיי זענען געווען אביסל אלטמאדיש, איז האט מען אנגעהויבן א אנרופן ווייבער פרויען וואס זענען געווען אזוי ווי אוריאל וויינרייך זאגט פעטי סענטימענטעל טאלקעטיוו דזשואסעס אביסל יא אלטמאדישע פרויען צימערס מיט אט די נעמען אדער יענטע אדער יאכנע איך בין א פוילישע און מיר פלעגן מיר זאגן אלעמאל יאכנע אנשטאט יענטע. פאר אזא פרוי. האט עס געהייסען א א יאכנע איז געווען א אזא פרוי וואס רעדט צופיל און רעדט לשון הרע און אזעלכע זאכען. יא א יאכנע איז געווען א יענטע איז די זעלבע זאך נאר די זעלבע יענטע נאר אנדערש געשלייעכט. ווי מען פלעגט זאגן. אפשר זאל מען צוריקקערן צו יאכנע ווייל אונזער אמעריקאנער פרעזידענט טראמפ האט איבערגענומען יענטע.
נו עס איז דאך א קאמיש ליד און א פארען ליד און לאכט מען זיך אפ פון אלס און דא אויך פון שלח מנות זי באקט המן-טאשן וואס זענען האלב-אויער-האלב געברענטע, און זי טראגט די מעל אין א זאק מיט לעכער. ס'איז א, ס'איז, די גאנצע זאך איז, איז א געלעכטער. ס'איז נישט, ס'איז, ס'פאסט זיך צו פורים. פורים מעג מען פון אלץ אפלאכן, אפילו פון פורים אליין. איז אלץ אלץ איז פארקערט, יא מען פלעגט האבן, ביי אונז אין ישיבה פלעגט מען נישט פלעגט מען נישט אויף שטעלען קיין פורים שפילען, נאר מען האט געגעבן פורים תורה און איז געווען א פורים רב און אזוי ווייטער, אלץ איז געווען פארקערט, אלץ אלץ ווערט אלץ ווערט פארקערט. אום פורים. מען זאגט אויף אידיש א גאנץ יאר שיכור און פורים ניכטער. ניכטער יא אוו יא גענוי. מען ווייסט נישט קיין סאך וועגן דעם מחבר, ער הייסט פיראזשניקאוו דוכט זיך, יצחק פיראזשניקאוו, געלעבט אין אמעריקע, אבער וועגן מען ווייסט ווייניג וועגן אים, דאס איז געבליבן אזוי צו זאגן זיין מאנומענט איז דאס ליד ווי א פאלקס ליד. יעדעס ליד איז זאגאר אין א פאלקס ליד טאקע. איך וועל שפילן דאס ליד און דערנאך וועט לאה אביסל געבן אן אריינפיר צו דער פיעסע פון וואנעט דאס שטאמט, און דאס איז די מגילה פון איציק מאנגער זאגט צו. פֿאַסט רי גאָסע, דער שנײַדער-יונג דרײט זיך אונטער די פֿענצטער.

איז איז זייער קאמיש און ס'פאסט טאקע פאר פורים ווייל ס'איז אלעס איבערגעקערט, ערשטנס דער מאנגער דערציילט האט פארענדערט פארענדערט ער די מעשה, אין זיין מגילה האט אסתר איז פארליבט איז פארליבט אין א שניידער יונג און אבער דער קעניג פארדרייט איר א קאפ און זי גייט צום קעניג און דאס ליד וואס דו האסט געלייענט איז דער שניידער יונג וואס הייסט פאסט רגעסו, און און מאנגא איז אויך, ס'איז קאמיש ווייל ער שפילט זיך מיט דער שפראך, און פאסט רגעסו דער נאמען קומט דאך פון דעם פון דעם ווארט צו פארסטריגעווען וואס איז א שניידער יונג שנייד דאס סטריגען, בעיסטינג, מיט מיטן נאדל, הייסט ער פאסט רגעסו און ער איז א.

אנדערש און און און העלדיש און און אויך איז עס קאמיש ווייל מאנגא מאכט עס אלס ווארפט ער אריין אנאכראניסטיש האמין אלע די די אקטיארען די די לייט פון דער מגילה זענען אי אין דער תנכישער צייט און אי אין דער היינטיקער צייט, היינטיקער דאס איז מאנגערס היינטיקער צייט וואס איז נײַנצן זעקס און דרײַסיק אבער ס'איז נישט ווייט פון היינט אונזער היינטיקער צייט, איז דאס ליד, די מגילה ליד, איז געשריבען מיט אזויפיל אנאקראניסטישע אפילו ווערטער, און ס'איז דא אסאך סלאווישע ווערטער, צום ביישפיל, המן גייט ארום און בעזהט זיך אויף דעם זשיד, אויף דעם זשיד מרדכי, ער רעדט אווי א סלאווישע, א סלאווישע אידיש, א סלאוו ווי א פאלאק, א אוקריינער, און און ער טרינקט, און וואס איז נאך זייער קאמיש אין אין מאנגא שרייבען איז אז אלע די לייט פון דער מגילה

גיסט זיך אן, כ'וועל ליינען פונעם טעקסט, ער גיסט זיך אן פון דער פלאש א קעליש ברוינפן און פארבייסט מיט א הייסן המן טאש. דאס איז אין די מגילה. און און מרדכי הייסט ר' מרדכי

די עסט ווי ער איז אזוי פארטרויעט אז אסתר איז פון אים אוועק און זי האט זיך פארדרייט א קאפ מיטן מלך און זי האט זיך פארט צו אים צוגעזאגט און ער פארשטייט נישט וואס האט דא פאסירט, אזוי שרייבט מאנגא. פאסטרעגאסא דער שניידער יונג דרייט זיך אונטער די פענסטער געדענקסטו, אסתּרל, דו האָסט געזאָגט, אַז איך בין בײַ דיר דער שענסטער? געדענקסטו, אסתּרל, דו האָסט געזאָגט, אַז אַך, אַז איך בין בײַ דיר דער בעסטער? פֿאַר װאָס-זשע האָסטו מיר אָפּגענאַרט? זאָג! געבלאָשן, אסתּר! געדענקסטו, געדענקסטו יענע נאכט מיר זענען געשטאנען אין טויער, ס'האט גערעגענט און איך האב דיר געזאגט א סוד אין אויער, לאמיר ביידע אנטלויפן קיין ווין און לאמיר א חופה שטעלן, האסטו דעמאלט געטראגען א ציצן קלייד און א שנירל רויטע קרעלן, האָסטו זיך פֿאַררויטלט און געזאָגט, נו, און ער, דער פֿעטער, דער פֿעטער וועט דאָך זײַן אין כּעס, איז מילא, מילא, וועט ער. און מיר האָבן געגעבן זיך די הענט און אָפּגעשמועסט, וואָס גיכער, מיר-צה-השם, אויף שבת נאָך שבֿועות, וועט זיין די חופה זיכער. איצט האט זיך דער פעטער איבערגערעדט, האט דיך דער פעטער איבערגערעדט, און דו ליגסט אין פאלאץ דארטן, און איך האב פארשפילט מיינע יונגע יאר ווי א קארטאזשניק אין קארטן. איך וואלט איצט געלאפען עסטערל קרוין אראפ צום טייך זיך טרענקען, האב איך מורא אז טויטער העט זאל איך נאך דיר נישט בענקען. איך וואלט זיך געלאסען עסטערל קרוין וואגלען אויף אלע וועגען, האב איך מורא אז איבעראל וועסטו מיר קומען אנטקעגען. און וועסט מיר זאגען דאס זעלביגע, מיין שענסטער און מיין בעסטער, פארוואז'ע האסטו מיר אפגענארט, זאג, גיב לשון עסתר. און מיר האבען געגעבען זיך די הענט.

אינטערעסאנט איז געווען וואס מאנגער האט באוויזען דאס צו זען אויף דער אידישער בינע אין ישראל וואו עס איז נישט געווען לייכט פארצושטעלען א אידיש שפיל אבער עס איז געווען א גרויסער שלאגער און ווייטער איז דאס געבליבן כשר נישט נאר צו שפילן אויף דער בינע, נאר מען האט דאס פילמירט און געוויזן אויף ישראלדיקע טעלעוויזיע, מיר האבן דאס אגב גענומען פון ישראל טעלעוויזיע פון אמאל אויף יוטוב, א דאנק כאן, דאס איז דער טעלעוויזיע אינסטאנץ פאר ישראל, און דאס איז געווען אין דער אויספירונג פון גדי יגיל וואס לעבט נאך און ער האט געקענט גוט אידיש און די ערשטע יארן האט מען דאס ווייזט אויס געשפילט כמעט אינגאנצן אויף אידיש און מ'קען אויך זען שפעטערדיגע אויפפירונגען פון מאנגער'ס מגילה פון טעלעוויזיע וואס זיי זענען צום סוף אינגאנצן אויף העברעיש. יא, גאט צו דאנקען אז מאנגער האט דערלעבט דעם זכות צו זען צו זען זיינע לידער, צו האבן דעם ערפאלג צו האבן דעם ערפאלג וואס ער האט וואס איז אים טאקע געקומען.

צו אן אוונט אין הארווארד הילל, געקומען זענען אפשר אפשר צען מענטשן און איך צווישן זיי, ס'איז געווען אזוי אומעטיג, און אבער ער האט ער האט עפעס דערקענט אז איך קען אידיש בעסער פאר די אנדערע, און ער האט געבעטן איך זאל בלייבן מיט אים א וויילע, און מען האט געטרונקען, ציקען האָט ער ליב געהאַט, און גערױכערט און גערעדט, זיך אַביסל אַראָפּגערעדט פֿון האַרצן און דערמאָנט, אַז די פּױלישע רעגירונג האָט אים פֿאַרבעטן צוריקצוקומען קײן פּױלן, אים צוגעזאָגט אַ דירה, זאָגט ער, גיט מיר, האָט ער געזאָגט, גיט מיר אַ מיליאָן פּױלישע ייִדן. אָ, גוט, גוט געענטפֿערט, גוט געענטפֿערט! יא, אבער ער איז געווען אין דער צייט א מין טראגישע פיגור, אזויפיל א שווער לעבן געהאט און דורכגעמאכט כמה צרות, זיך ארויסגעראטעוועט פון אייראפע אויף א שיף פון מאראקא, נו, און צום סוף אין ישראל געהאט אביסל נחת. יא, דערפאר זאג איך גאט צו דאנקען ער האט דערלעבט, ס'האט זיך געוואלגערט, געוואלגערט און געבליבען דאס ווערטל, כ'האב זיך געוואלגערט אין דער פרעמד, איצט זאל ער זיך וואלגערען אינדערהיים. יא, איך זאג עס איבער אפט. אקעי חברה, לאמיר איצט הערן א ביס א קורצע אויסצוג פון דזשיגען און שומאכער, און דערנאך וועט שלום אביסל איבערגעבן וועגן דזשיגען און שומאכער, און דערנאך וועלן מיר האבן א כמו ערנסטע דיסקוסיע וועגן אידישן הומאר און פורים.

גראדואירט קולמינאציע? איר מיינט אז איך ווייס יא וואס זיי שרייבן דא? אבער וואס איז דא שווער צו פארשטיין? זיי מיינען אוודאי אז מען מאכט שלעכטע געשעפטן. פארוואס דארף מען זיי אזויפיל צו רעדן? קען ער דאך זאגן איין ווארט מאטן דאלעס דאלעס און פארטיג. אה, אבער איר פארגעסט אז דאס האט געזאגט א מיניסטער,

נו, ס'איז גוט צו הערן זיגאן און שומאכער נאך אזויפיל יארן. איך האב די צוויי צוזאמען געזען איינמאל, און דאס איז געווען אין ניו יארק, דוכט זיך אין יאר נײַנצן צוויי און פֿופֿציק. מיר זענען, און מיינע עלטערן זענען, די נעמען דזשיגאן און שומאכער דעמאלט נישט געווען באקאנט. זיי זענען נישט געווען אזוי באקאנט אין אמעריקע. אבער עס איז געווען אן אונטערנעמונג און מען האט געדונגען א גרויסע פלאץ אזוי און עס איז געווען א גרויסער עולם און איך האב דעמאלט נאך געווען א יונגל און געזען צום ערשטן מאל יונגע מענטשן וואס רעדן צווישן זיך אידיש

דעמאלט איז האבן זיי זייער סאטירע איז געווען אפט שארף פאליטיש און אזוי איז געווען אין יענעם קאנצערט. אין נײַנצן צוויי און פֿופֿציק זענען פארגעקומען די ערשטע אנטיסעמיטישע פראצעסן אין די קאמוניסטישע לענדער. נישט אין סאוועטן פארבאנד, נישט עפנטליך, דאס האט מען נאכנישט געוואוסט, אבער עפנטליך אין טשעכאסלאוואקיע, אין אונגארן, אין רומעניע און אזוי ווייטער, אידן און די קאמוניסטישע אידישע פירער האט מען באשולדיגט אין ציוניזם און אין פארראט און אין וואס נישט. און זיי האבן ג'יגר נשמה אחר פארבראכט די מלחמה יארן אין סאוועטן פארבאנד האבן זיי גוט פארשטאנען די סיסטעם און דעם קאמוניזם און איך געדענק די סקיצעס זייערע, איינע איז געווען א סקיצע אין א תפיסה. זיצן דריי מענטשן, זיי פלעגן צו זיך צוציען אפטמאל נאך א מענטשן, זיצן דריי מענטשן אין א צעל אין א תפיסה אין פראג אין טשעכאסלאוואקיע, זאגט איינער איך זיץ ווייל איך בין געווען קעגן שלאנסקי, שלאנסקי איז געווען דער אידישער קאמוניסטישער פירער וואס מען האט אים פארמשפט אויף טויט, איך זיץ ווייל איך בין געווען קעגן סלאנסקין, זאגט דער צווייטער, איך זיץ ווייל איך בין געווען פאר סלאנסקין, זאגט דער דריטער, זאגט דער דריטער, איך זיץ ווייל איך בין סלאנסקי, און דאס איז מיט דעם האבן זיי געוואלט באווייזן דעם אבסורד פון דער סאוועטישער גערעכטיקייט. און נאכאמאל אין א תפיסה, דאס איז מאל איז שוין אין תל אביב, זיצן זיי אין א תפיסה אין תל אביב, זאגט איינער דו ווייסט אז אין תל אביב אז צוויי אידן זיצן רעדן זיי? אין מאסקווע אז צוויי אידן רעדן זיצן זיי? נו זיצן זיי אויך אבער זאגט איינער אדער כ'דענק דזשיגאן אז זינגט עס אפילו. ס'איז בעסער צו זיצן אין תל אביב ווי זיין אין מאסקווע אויף דער פריי. און דאס האט דער עולם אויפגענומען מיט געלעכטער און געפאטשט מיט די הענט, ווייל אסאך פון די ניי-געקומען האבן זענען אויך געווען עוואקואירטע אדער פארשיקטע אין סאוועט פארבאנד און אויך געהאט וואס צו זאגן און צו זינגען וועגן דעם. נו, זייער סאטירע איז פארשטייט זיך נישט געווען בלויז וועגן דעם, איך געדענק זיי האבן.

כתר דזשיגאן, די אידישע געמיינדע פון דער שטאט טאג זאגט מיר האבן אומעטום געהאט ווארעמע אונז ווארעם אויפגענומען אומעטום, אבער דא אין מילוואקי האבן מיר נאך געהאט א א דעם סאמע ווארעמסטע אויפנאמע. שושקעטין, שמעך אריין אין אויער. גזלן, מיר זענען נישט אין מילוואקי, מיר זענען אין מיניאפאליס. איך מיין אז איך האב געזאגט מילוואקי, האב איך פארשטייט זיך געמיינט מיניאפאליס. דערנאך קומט דער פירער פון דער אידישער געמיינדע, באדאנקט זיי און זאגט אז מיר האפן אז איר וועט צו אונז קומען נאכאמאל, און אפשר דאס צווייטע מאל וועט איר געדענקען אז איר זייט אין דעטרויט און נישט אין מיניאפאליס אדער אין מילוואקי. און אין ישראל האב איך געזען דזשיגאנען אליין, פארשטייט זיך קיין סאטירע וועגן ישראל האט נישט געפעלט, אבער עפעס איז שוין געווען אנדערש, ס'איז געווען אן עלטערער עולם און ס'האט געפעלט דער בעק ענד פארט, די אהין און צוריק צווישן די צוויי, וואס איז זייער וויכטיג פאר די פאר קאמעדיאנטן, אזוי ווי אבעט און קאסטעלא אדער לארעל און הארדי, ס'איז קלאסיש, אבער פון דעסטוועגן האט מען גרויס הנאה געהאט פון טשירבי האט נאך געמאכט, ער האט נאך געמאכט גאלדע מאיר מיט א. מיט א פארוק און מיט א בייטל אין די האנט, עטס האט געקוקט מען אז טאקע דאס דאס איז זי. יא, דאס איז א טעמע פאר זיך, אידיש אין ישראל. לאמיר ענדיגן, אבער איך וויל נוצן די געלעגנהייט צו זאגן צוויי זאכן וועגן דעם. איינער איז וועגן א בוך וואס איז ארויס לעצטענס וועגן טאקע דזשיגאן און שומאכער, אבער דאס איז צום באדויערן אויף העברעיש, דער מענטש וואס האט דאס אנגעשריבן הייסט דייגא ראטמאן, דאס איז פון היברו יוניווערסיטי פרעס אדער בעסער באוואוסט ווי מעגנוס פרעס דאט קאם, און אויף ענגליש איז די איבערזעצונג The Stage as a Temporary Home, כ'ווייס נישט צו איך קען עס ארויסרעדן אויף העברעיש, עס זעהט אויס ווי הבימה קבייס אר איי, איך ווייס נישט גענוי. אר איי, יא.
אר איי, אקעי.
און אבער איך האב געהערט ס'איז א גאנץ פיין בוך, און ווען עמיצער וועט האבן די מעגליכקייט דאס צו לייענען אויף העברעיש וואלטן מיר געקענט איינלאדן דיעגא צו רעדן מיט אונז אויף אונזער פראגראם. און
קען מען עס איבערזעצן?
איבערזעצן. מיין אבער אז ער זאל רעדן אידיש. יא ער קען טאקע רעדן אידיש אבער שרייבן שרייבט ער נישט אזוי גוט. אבער נוברא שטערן האט דאס זייער געלויבט צום הימל. ער איז געווען זיינס א סטודענט ביי העברעישע אוניווערסיטעט. און די ערשטע זאך וואס איך האב געוואלט זאגן פארגעס איך שוין, אבער לאמיר איצט זיך ווענדן צו דער דיסקוסיע וועגן פורים און אידישן הומאר, כמו ערנסט, אפשר קען איך בעטן מיכאל ווייל איך זע אז ער האט אנגעשריבן דאס בוך Rhapsody in Schmaltz וואס מען קען קויפן זיכער דורך עמעזאן און זען א גאנצע ריי ביכער וואס ער האט אנגעשריבן איז וואלט איך וואלט מען אים געקענט רופען א מומחה אויף אידיש און הומאר. מעכל? א מומחה?
איך? איך בין נישט קיין מומחה. יא, רעפסאדי און שמאלץ האט גארנישט נישט צו טוהן מיט קיין אידיש און הומאר, אבי מען האלט דאס אידישע קאכען נישט פאר קיין נישט פאר קיין מין הומאר. נאר פארוואס? יא, מען פרעגט אפט פארוואס א אסאציאירט מען פירם מיט פרייליכקייט, מיט פארקערטהייט, פארוואס גייט אלעס כאדאראם אין פירם און נישט אין קיין אנדערע יום טובים? און דאס איז שוין אינטערעסאנט ווייל פורים איז איז דער איינציגער יום טוב, טאקע פורים איז נישט קיין יום טוב אין דער אפיציעלער אין אפיציעלען זינען, עס איז דא אויף אידיש אן אויסדריק, פורים איז נישט קיין יום טוב, און קישן תחת איז נישט קיין קללה. א. נו, פארוואס, יא, פארוואס אזוי אויף פורים? ווייל אלץ פארקערט, ווייל אידן האבן נישט נאר געווינען אין פורים, זיי האבן אויך געווינען אין חנוכה, נאר עס האט געקאסט טויזענטער לעבנס. פורים האט מען נישט אומגעבראכט קיין איין אידן, און דאס איז דאס איינציגע מאל אין דער גאנצער אידישער געשיכטע וואס אידן זענען ארויס אזוי. איז דאס איז פארקערט, דאס איז פארקערט פון פון דרך העולם, פון דרך הטבע, דאס טרעפט זיך נישט זייער אפט, נאר די אידישע הומאר, איך מיין איז אז זי זי בלייבט אויף אויף אזא סמך, אויף אזא בסיס פון אלץ גייט אלץ קערט זיך איבער אין א געוויסן אין א געוויסן מין אין א געוויסן זינען מ'פרעגט ס'איז געווען א כמאלוימדישע פראגע אביסל א קלאץ קשיא פארוואס הייבט זיך די מגילה אן מיט אחשורוש אחשורוש מ'ווייסט שוין אז אז מ'הייבט נישט אן אז מען דערמאנט נישט קיין רשע, און אחשורוש איז נישט געווען אזא רשע מרושע אזוי ווי המן ימח שמו, נאר געווען א שיכור, נישט קיין סטאטעטשנער בן אדם, ער איז מען זאגט אז ער איז געווען א מלך טיפש, א נארישער קעניג, איז פארוואס הייבט זיך די מגילה אן מיט אים, און פארוואס נישט מיטן אמת'ן העלד פון דער מגילה, מיט מרדכי? נו, איז דער תירוץ, ווייל מען הייבט זיך נישט אן מיט קיין אידן. דאס איז דער מין הומאר וואס מען געפינט ביי אידיש רעדער, ס'איז ס'איז נישט דער איינציגער מין, נאר דאס וואס מען זעהט דעם אונטער חלק פון אלץ וואס טוט זיך אפ אויף דער וועלט. איך מיין אז פורים האט אויך צוטון מיט דער צייט פון יאר. ס'איז מיר אויסגעקומען איינמאל ווען איך בין געפארן קיין ישראל, זיך אפגעשטעלט אין רוים, און דעמאלט איז געווען קארנאוואל. אין הוי. מיט א פאר וואך שפעטער באקום איך אן קיין אטען אין גריכנלאנד און דאס איז לויט זייער קאלענדאר דעמאלט געווען נאכאמאל א קארנאוואל. און אנגעקומען קיין ישראל איז געווען פורים אויך א קארנאוואל. עס איז די צייט פון יאר ווען ס'גרייט מען גרייט זיך איידער מען גייט ט, הייבט אן זיך צוגרייטן צו אן ערנסטן יום טוב, דאס הייסט פסח, און אויך ביי די גוים איסטער, איז דארף מען האבן א פרייליכן יום טוב זיך צו געזעגענען מיט די פרייליכדיגע צייטן, און אויך אין די אלע קארנעוואלן איז אויך טוט מען זיך אן פארקערט. געשטופט און אין אנדערע קליידער און מען קלייבט אויס א מלך פון קארנאוואלן אין ניו ארלינס און אזוי ווייטער אזוי אז איך מיין אז די אידן האבן אביסל אריינגעזאפט פון דער דרויסנדיגער וועלט דעם באגריף אז איידער מען גרייט זיך צו אן ערנסטן יום טוב ווי פסח דארף מען האבן א שטיקל פרייליכן יום טוב איידער די ערנסטע צייט הייבט זיך אן, אזוי דוכט זיך מיר, דאס איז געווען מיין ערפארונג, דריי קארנאוואלן. יא, ניין, עס דאכט זיך, מיר דאכט זיך אויס אז ס'בולט וואס מ'האט אנטליען די קארנאוואל אספעקטן פון יום טוב ביי נישט אידן. יא דאס דאס איז וואויל ווייל מען געפינט פון דעם נישט קיין נישט קיין שפור אין די עלטערע טעקסטן נאר אז מען האט געמאכט א שטיקל יום טוב און וואס האט מען געטון מען האט געגעבן מתנות לעניים מען האט געגעבן מתנות די ארעמעלייט כדי זיי זאלן קענען האבן א סעודה און פון דער סעודה איז עס א דאכט זיך אז עס איז אלץ ארויסגעוואקסן אזוי און האט זיך אנטוויקלט פונקט אזוי ווי ביי די גוים. יא, דאס ווארט אליין האט עפעס צו טון מיט ווי וואלט איך געזאגט ווי הייסט אויף ענגליש פעסטיוועל אוו לאטס. לאטס יא. יא דאס איז די המון. א פור איז א יא א פור איז א גורל יא. יא דער גורל האט צו טון אביסל שוין מיט א שפיל פון האזארד אזוי צו זאגן אין דעם נאמען אליין אבער מילא אידן מעגן האבן א פרייליכן יום טוב אויך, און זאלן אידן הנאה האבן פון פורים. טאקע טאקע מאדנע אז עס איז מען קיינמאל נישט איינגעפאלן אז פורים דארף מען זיך פרייען ווייל קיין שום איד איז נישט געפאלן, און מיט די אנדערע יום טובים. לאכן, מיר זענען מיר צופרידן מיטן וואס מען האט זיך ארויסגעראטוועט, אפילו האלבע העיט, און אבער ס'איז אלעמאל דא א שטיקל טרויער דערפון, און דא איז עס געווען א נצחון אינגאנצן.
טייערע צוהערער, צוליב באגרעניצטע צייט האבן מיר געדארפט פארקירצן אונזער לענגערן שמועס, זייער אן אינטערעסאנטן, מיט די חשוב'ע אנטיילנעמער מיכאל וועקס, לאה לעוויט און שלום בענפעלד. אבער זארגט זיך נישט, איר קענט זיך צוהערן נאכאמאל. ווי אזוי טוט מען דאס? מען קען זיך צוהערן איבער אכט טאג, וואס הייסט פורים ערב פורים, דאס איז אין דער צייט וואס אנדערע גייען אריין אין שול זיך צוהערן צו די מגילה, אנדערע נישט, און איר קענט אויך הערן אונזער פאדקעסט, מיר וועלן דאס צוגעבן א לענגערן נוסח פון אונזער אינטערוויו מיט די דריי חשוב'ע לייט אויף אונזער פאדקעסט ווי א באונעס איז האט הנאה און א דאנק פארן הערן, א גוטע נאכט און א פרייליכן פורים.